Programm ieħor mill-għalqa tad-dar fejn Ino Lino llum ħa nitkellmu fuq ir-rukola, diġà għandi aptit salad, qed narak hawnhekk Lin. Kif tispjeg x'tispjegalna fuq ir-rukola? Ejja, rukola qiegħda ssir dejjem iktar popolari, magħrufa bħala rocket Rocket Leaves. Din titkabbar, tibda qisu Frar, Marzu, tinżera' ż-żerriegħa, u biex ittawwal il-perjodu tiżra' kull ħmistax, pereżempju, tużra' ftit, ħalli jkollok kontinwazzjoni, jew inkella Settembru, Ottubru. Dawn huma pjanti lesti għat-taħwil. Issa dawn ikun hawn iktar minn żerriegħa waħda miżrugħa f'kull pod, ħa ngħidulha hekk. Jiġifieri mhix problema jekk inti għandek ammont ta' żerriegħa fejn xulxin. Jekk tikbirlek, jekk jikbirlek il-ħaxix selvaġġ, se jkollok naqgħa ta' diffikultà biex tneħħi. Kollox imma dak irid isir bl-idejn, mhux bl-għodda. Eħe, mela, kont qed ngħid. Din kull waħda tista' tinżera' ġo pod jew jew fil-ħamrija? Faċli tagħmilha ġo pod din, mhix problema u ma tix dak l-ispazju bejn waħda u oħra. Għax inti din meta tkun fil-miftuħ tinżera' biż-żerriegħa u tkun folta miżrugħa. Importanti li jekk se tagħmilha ġo pot ikollok drainage tajjeb, importanti. U ssaqqi regolari li żżomm il-ħamrija umda. Wara ftit xhur ta' tibda tilħaq biex taqta'. U m'għandekx problemi biex tikber, Sinjur. Mela minn dan l-istadju illi diġà kibret ftit miż-żerriegħa sewwa, sa stadju illi nistgħu nibdew naqtgħu u jkollna ftit xi ngerrmu. Wara xahar, xahar u nofs, tibda tara riżultat. Imbagħad għax hi kif taqbad terġa' tellata, jiġifieri. U ma tista' tħalliha ssir xi weraq kbir ħafna. Dana ġeneralment mal-insalata. Allura kif tara li l-werqa kibret hemm daqsha, tkun lesta biex. Meta tgħid terġa' ttella' mhix hija sitwazzjoni li nistgħu nkomplu nieħdu minnha l-pjanta? Terġa' ttella' għax inti dejjem tieħu li jkun laħaq sewwa u tħalli l-oħrajn jilħqu wara. U int kif għadtlek tagħmel kontinwazzjoni billi tiżra' perjodu qasir wara. U toqgħod sejjer dejjem tiżra' regolari. Min mhux ħa jiżraha f'pott, ħa jiżraha forsi għandu ġardina żgħira. Kemm il-bogħod minn xulxin għandu jiżrahom? Fil-bidu, jekk għandek ix-xi tellesti, ma tridx tħalli spazji kbar. Kull ħmistax-il ċentimetru tajjeb, għax b'dak il-mod tkun tista' anke tnaqqi u taħdem u tneħħi l-ħaxix ħażin.

Imma trid toqgħod viġilanti miegħu. Dan qed nitkellmu fuq skala żgħira aħna. Fimni, anki hu jrid jiekol. Jekk togħġob lilna kapaċi togħġob lilu, le? Dak argument ieħor issa. Grazzi Lynn, grazzi tal-informazzjoni. Illum mela tgħallimna kif nistgħu nkabbru il-rucola d-dar. Ċertament hija pjanta kif qed jgħid Lino illi illi hija faċli li nkabbruha, mhux daqshekk diffiċli, u hija xi ħaġa illi xi ħadd jista' jibda biha wkoll għal min forsi għadu għadu għadu qed jitgħallem kif kif kif jkabbar il-pjanti d-dar. Jien nistidinkom biex issegwuna għal programm ieħor mill-Għalqa tad-Dar.